Özüñizniñ keyfleriñiz güzelim. İyi. Alla bersin, tutqan işleriñiz er daim, er daim güzel olsun.
Siz qayda doğuldıñız? Men doğuldım Rusiyede, sürgünlikte, Uralda. Bizim, menim ana-babalarımı, dedelerimi sürgün ettiler. Dedelerimiz askerlikte ediler. Olar savaşta, cenkte ediler. Amma qorantalarnı, analarını, babalarını Uralğa yolladılar, Krasnovişçensk degen, Perimskiy oblast deyler oğa, Krasnovişçensk degen bir qasaba, şeer. Soñ o yaqtan olar köçeler Gorkiyge, Balahna degen şeerge. Onda dağ keseler, anam rametli, dedem rametli, olar odun parlaylar, dağ keseler, çalışalar, kartonnıy zavod, bumkombinat deyler oğa, Volgada. Men, babam, dedem, anamnıñ babası o, babamnı cenkten soñ, olar Germaniyada cenkni bitireler, Olarnı soñ yollaylar Kurilskiy nelerge, Kuril adasına. Onda Kuril adalarında yapon cenki başlana. Bu ulu Vatan cenkten soñ yapon cenki açıla. Olar onda hızmet eteler. Babam elli senesi Qayta armiyadan, amma Qırımğa onı yollamaylar, yibermeyler. Yollaylar ana-babası olğan yerge, ana-babası sürgünlikte açlıqtan keçineler. Qardaşları sağ qalalar. Olarnı Krasnovişinskiyden soñ babam alıp kere Balahnağa, Anamdan tanış olalar. Olar bir-birlerini tap cenkten evel bile ediler, bala, balalıqtan tanı ediler bir-birlerini. Evleneler. Ana, men anda doğam. Balaqna degen şeerde elli eki senesi, on altıncı aprelde. Amma eki künlük bala eken de bizni oyaqtan, Balahnadan Özbekistanğa köçüreler. Bütün bizim halqımıznı, onda yaşağan halqnı Balahnadan Özbekistanğa, Ferğana şeerine köçüreler bizni. Ondan soñ onda biz yaşayıq, yaşadıq.
Ya siz qayda oqudıñız? Men oqudım Ferğana şeerinde, muzıka mektebinde oqudım. Orta mektebni bitirdim yetmiş senesi. Soñ muzıka oquv yurtunu bitirdim. Muzukalnıy uçilişşe deyler, bayan sınıfı boyunca, bayan akkordeon sınıfı boyunca, halq çalğı aletleri. Soñ, ondan soñ Taşkentteki medeniyet institutını bitirdim, halq çalğı aletleri bölügini. Rus halq çalğı aletleri, özbek halq çalğı aletleri. Halq çalğı aletleri bölügini bitirdim men. Ya siz mektepte yahşı oqudıñız?
Yahşı oqudım, ortaça. Ya nasıl derslerin seve ediñiz? Edebiyatnı pek sever edim. Onda eger de mına soçineniya deyler, soçiniyalarnı soñki yılları endi eki akadem saat bere ediler. Men bir saatte soçineniya yazam, şiiri yazar edim. Birden rifmalap, bir saatte yazaydım. Soñ institutqa kirgende de özüm soçineniyaımı yazdım. Yanımda bir arqadaş bar edi, oña da soçineniya yazdım, yardım ettim. O da beş aldı, men de beş aldım. Bilesiñizmi, men de şiirlerni yazam.
Maşallah, maşallah, pek memnünüm, pek memnünüm. Alla bersin, tutqan işleriñizge Alla qolay ketirsin. Sağ oluñız.
Ya sizde eñ sevimli ocalarıñız bar? Ebet, bar.
Men mektepte ocam, men Fergana şeerinde Kirgili qasabasında Oqudım, on altıncı mektep edi bizde, menim sınıf ocam Kuznetsova Natalya Gavrilovna edi, pek yahşı, pek yahşı oca edi. Bizni pek, talebelerni, özüniñ talebelerine pek hürmet eter edi, balaları kibi saya edi, biz de onı pek seve edik. Ya mektepte eñ birinci ocanı adınız da aqılında qaldı? Ebet, mına Natalya Gavrilovna. Amma muzıka, muzıka ocam, o, eñ birinci ocam, muzıka boyunca, o, Cafer ağa rametli. Oğa derler, klarnetçi, bayanist, akkordeonçı edi. Onıñ çaldığını eşitip, men de suqlanıp, aves etip, şu aletni ögrenmeye başladım. Cafer ağadan soñ o kökki ustanıñ, bizim aytuvlı, belli kökki ustanıñ Torunı edi. Köki usta, o doğma Eski Qırım yanında Pervomayka degen bir köy var. Onıñ eski adı Qaragöz. Qaragöz, o Qaragözlü edi. Kefede Aytuğlı, Kefeli, köki usta edi. Ondan ya bizim belli bestekârımız Yaya Şerfedinov çoq türküler, muzıkalar yazıp alıp, Yañğıray haytarma degen kitapqa bastırğan edi, rametli Yaya Şerfedinov. Ana, şu köki ustanıñ torunı menim ocam. Ondan soñ Enver ağa Memet, Enver Memetoviç Osan, Osmanov edi. Men onıñ qolunda oqudım mektepte. Cafer ağa köçti Samarqand betine, Samarqandğa köçti. Soñ men Enver Osmanovda oqudım. Soñ, ondan soñ, muzikalnıy uçilişni bitirgen soñ, Margilandaki Ekinci muzıka mektebinde bayan akkordeon ve halq çalğı adetleri boyunca sizge oşağan talebelerge, balalarğa ocalıq yaptım. Bu taap yetmiş üç seneleri.
Ya, siz masallarnı pek seve ediñiz? Kimni?
Masallarnı.
Oo, mas, masalnı pek sevem, masallarnı pek sevem. Ne, nasıl masallarnı? Epsini, epsini sevem. Ya, bekim, birsiler aqılına da qaldı?
Efsaneler, ebet, qaldı. Bizim mına masallar kitapçıqlarımız bar. Siz oquysıñızmı olarnı? İye.
Amma daa bir efsanelerimiz, çoq efsanelerimiz bar. Meşur efsanelerimiz bar. Meselâ, biz bilemiz, Arzı qız. Efsanesini bilemiz, ya? Spektaklimiz bar, Arzı qız degen. Daa bir efsane bar, Arzı ve Ğamber. Onıñ muzıkası da bar. O muzıka ile aytıla, opera kibi. Aslı efsane olsa da, o operalı bir janr. Tap on üç, on dörtünci asırlarda, men öyle dep esaplayım, onı maña rametli Cafer ağa tarif etken edi, o babasından ögrengen edi, bu Giray hanımıznıñ Bahçısarayda onı numayış etkenler, oynağanlar bizim sanatçılarımız, bizim hanlığımızın, Başsaray, Hansarayda olar bunı numayış etkenler, köstergenler. Nu, efsane nasıl kite, meselâ, bu, biz Arzı qıznı bilemiz, mına bu Arzı qız spektakli bar ya, muzıkal, muzıkalı spektakl. A bu, bu da Arzı ve Gamber spektakli edi. Onıñ notaları, partituraları ya Sorbonada, Sorbonada olmaq kerek, Sorbona kitaphanesinde tap, endi beş biñ yıl evelsi yazılğan bizim sanatımıznı köstergen, bizim qırımtatar sanatımıznı, bizim efsanelerimizni, köstergen, saqlap qalğan kitaplar anda tura, anda turmaqta. Onı maña Cefer ağa söylegen edi, oğa da söylegen edi, Köki usta kendi. Köki usta o, tap çar vaqıtında, Nikolay zamanlarında olar tap Moskvağa degil, Moskvadan tap Parijge barğanlar, muzıka yarışlarında iştirak etkenler. O kemaneci edi. Ana, bu efsane nasıl? Demek, Qırımda, Yalıboyunda, Yalığa yaqın bir köyde Arzı degen bir baynıñ Arzı degen qızı bar eken. Soñ Irğat, Irğatın, Irğat, Irğatın oğlu Ğamber, olar bir-birlerini, begenip, bir-birlerine aşıq olalar, sevda olalar. Ebet, bu efsaneni böyle söyleseñ, o çoqqa sürecek. Soñ onıñ beyitleri var, muzıka, beyitleri muzıka ile. Sözleri, Yeller eşti, qum savruldı, bu, yırlay, ğamber, yırlay arzıqa. Yeller eşti, qum savruldı, dünyada bizge devr oludı. Egil arzı bir öpeyim, yolumız burada ayırıldı. Soñ, arzı, düya, bu, ğamber oldı ona.

Bir-birlerine soñ ğamber arzını alıp keteler toy toy evine. Onda toy kete. Arzı dey, mana, onıñ toy bir kün ketmey edi. Toy bir afta, üç kün, bir afta şay uzanır edi toylar. Soñ Ğamber bu dereniñ bu tarafında, derya, derya, ya zaliv, ya ne, bu tarafında yer soyli. Arzı nesinde, qızhanesinde otura. İ arzı eşite, deryanıñ o tarafından Ğamberniñ sesini eşite.

Gel canım ağam ber sar al meni, kelin de ben, qız da ben, dey. Soñ Ğamber oğa keçiv, soñ saqçılar duyalar Ğamberniñ o arzığa ketkenini. Soñ olarnı tutalar ekisini, Ğamberni pıçaqlap öldüreler, arzı kendisini, eto tragediya, arzı kendisini deñizge bıraqa. Resulâ, ha, e siz qaydan bilesiñiz bu şeylerni? Aa,
pek meraqlansañ, o tapıla. Altınlar ayaq astında. Er kes, amma er kes onı körip, egilip alalmay. Bizim qartlarımızdan, eski ustalarımızdan Ağız-ağızdan o, bu şeyler, efsaneler kitaplarda yazılmış, amma çoqusı ğayıp oldı. Bizim Sovet devleti zamanında olarnı episini ğayıp ettiler, bu kommunist devlet. Çoqusı, bu resim, ressamlar olsun, resimler olsun, şiirler olsun, Muzıka olsa, olar çoqusı çet ellerde qorçalandı, saqlandı, Fransiyadamı, Germaniyadamı, mına o yaqlarda, Angliyada, o yaqlarda, çet ellerde saqlandı o şiirlerimiz çoqusı. Sovet devletinde olarnıñ epsini ğayıp ettiler. Diniy kitaplarımıznı, Bizim sanat, bizim sanatçılarımızıñ adlarını, şairlerimizniñ adlarını episini basqı etip yoq etmege tırıştılar, amma Allağa çoq şükür, Allağa çoq şükür, biz aynı zamanda mına milliy mekteplerimiz bar, universitetimiz bar, milliy universitetimiz. Alla qısmet etse, men desem, bu bizim saqlanğan sırlarımız yavaş-yavaş açılır.
Resule, ha, e siz qayda çalıştıñız? Men mına Özbekistanda muzıka mektebinde çalıştım. Edep-medeniyet saraylarında çalıştım. Halq çalğı aletleri boyunca ansambllerniñ reberi olaraq çalıştım. Oyuncı kollektivlerge kontsertmeyster olıp çalıştım. Qırımğa köçken soñ muzıka, Eski Qırım muzıka mektebinde ders berdim ve orta mektepte ders berdim. Milliy mektebimizni eski Qırımda açmazdan evel biz birinci qırımtatar sınıfını açtıq. Eski Qırım ocaları, ocalarınen eñ birinci oca olaraq oldı bizim körümli, belli oca biçemiz Ayşe hanım Çobanova. Biz tap Aqmescitke barıp, ministrge kirip, ondan qonuştıq bir qaç sefer, şto bizge ruhset etsin milliy sınıfnı açmaya. Ana milliy sınıf açılğan soñ bir qaç yıldan daa bir sınıf açıldı, daa bir sınıf açıldı. Soñ Başlanğıç mektep edi, orta mektep edi Eski Qırımda. Şu başlanğıç mektepni biz soñ yaptıq milliy qırımtatar mektebi.
Ya siz de öğrendiñiz balabanmı? Allağa çoq şükür, Allağa çoq şükür. Ana üç oğlum, üç oğlum, bir qızım bar. Şevket ol, Şevket oğlumnıñ Amet oğlu, torunım, endi on yedi yaşında, Alla qısmet etse, bu yıl universitetke kirecek, KGIPUğa, ana tili, qırımtatar tili ve türk edebiyatı bölügine. Onda vesiqalarımıznı tapşırdıq. Soñ Marlen oğlumnıñ eki oğlu, bir qızı, Alim, Halil ve Melek. Torunçıqım Osman oğlumıñ eki oğlu Emin ve Selim ve qızımıñ eki qızı bar, olar tap Teplovkada yaşaylar. Allağa şükür, sağ-selmetler. Adılarnen hart olsunlar. Adılarnen hart olsunlar.
Resul ağa, baqıñ, siz albarıcı, oca ediñiz, şiirler yazasıñız. Siz özüni kimnen duyasıñız? Kim dep duyam? Sanatçı dep duyam kendimi. Şu sanatçı, qırımtatar yazıcılarınıñ birligi olaraq, men yigirmi eki yıl Qırım ansamblinde çalğıcı olıp ve sunucı olıp, alıp barıcı olıp işledim. Pensiyaya çıqqancız, Qırımda nam qazanğan artist unvanını qazandıq. Umumen alğanda, qırımtatar sanatçıyım men. Resul ağa, ya bu çalğı aletni adı ne? Bu çalğı aletiniñ adı bağlama derler, saz derler. Umumen, bu bizim haqiqiy Qırım tatar sanatçılarnıñ çalğı aleti, sanatçılarnıñ, yazıcılarnıñ, şairlerniñ, aşıqlarnıñ. Çalğı aletidir. Bundan ğayrı bizde kemançe degen çalğı aleti bar. Şimdi olar Türkiyede saqlanıp qaldı, Qaradeñiz kemançesi. O tizge qoyulıp, qoyulıp çalına. Özbeklerniñ gıçça, özbekler oğa gıççak derler, bizde kemançe. Santır, çalı, udarnıy. Dare, dümbelek, davul, bizim çalğı aletlerimiz tarafından çalğıcılarımız pek zengin edi. Soñ klarnet, klarnetten evel haval, düdük, zurna, borazan, çoq bizim çalğı aletleri, halq, iminı qırımtatar halq çalğı aletleri. Ya siz bundan ğayri başqa çalğı aletlerde oynamağa bilesizmi? Ebet, men endi men bayan akkordeonğa muzıka mektebini bitirgen edim, uçilişeni bitirgen edim, ders berdim onda. Em Halq çalğı aletlerini pek aves ettim ögrenmege. Mına, saznı, rus halq çalğı aletleri olsun, özbek çalğı halq aletleri olsun, olar episi bir-birinen bağlılar. Soñ, haval, havalnı men pek sevem, haval, haval sesini sevem, düdük sesi Pek oşuma oşuma kele. Saz, amma lâkin saz, o, bizim halq çalğı aletli olaraq bizim qırımtatar, yalıñız qırımtatar sanatçılarını degil, umumen Türk dünyasında aşıqlarnıñ eñ Eñ çoq işletken çalğı adetler, aşıqlarnıñ. Aşıq demek, bu hayatqa aşıq olmaq, eñ birinci Allahtaalâğa aşıq olmaq, bir-biriñizge aşıq olmaq.
Söyle ağa, siz bu çalğı aletinen bizge bir şey oynap olursızmı? Çalıp olurım. İyi. Endi

Plaç gül çihri derler oña. Kompozitorı, bestekârı, Arşın Moğlan. Amma lâkin adını siz men bellesem birden tanırsıñız.

Balalarımızğa aytmağa isterim, ana tilimizni unutmasınlar, ziyadece bir-birlerinden ana tilinen, ana tilde qonuşsınlar, bizim sanatımıznı ögrensinler, türkülerimizni, şiiriyetimizni ögrensinler, bizim yazıcılarımıznıñ, zemaneviy yazıcılarımıznıñ, bizim tarihiy, bizim klassik yazıcılarımıznıñ eserlerini Oqusınlar dep men oğa bir duacıyım.
Çoq sağ olunız, Resulâ han, biz pek begendik, siz öyle güzel tülküler bizge çaldıñız. Çoq sağ olunız. Sağ olunız. Alla razı olsun.
Adı dostlar, bizim programımız soña yeti. Epiñizge sağlıqnen qalıñız!